patson chipas handisi kuzokuregerera kana uri kunzi every day kana ka 300 ndotaura nezvako kwane nguva yakawanda uchiabusa maartist andikwana kolongalanyiwa zvikanzi laziti chipas haana problem musati kana kolongale ndikati mandakutaurira kubva futi nhasi ndaunzwa ndaona sitene kuda zvekutaura isu hatisi kutaura nyaya yako chete tikutaura nyaya dzevanhu vakawandisa ingwani ndiwo kabuda chijekradix vengu asingapindire mafoni ako nenyaya yepayment wozoti havana mhosva jack radix anosenzera niko naye amene ana anosenzera chipas so koti anzi ana mhosva pakuita sekema iwe kaye usaitiswe iwe itsukaidza kumirira maartist akawanda panapo tanhu apoto achibhadharwa musapote muchichema muchizozhamba zvamai muchiita moda kuti we don't anafantana anenge ati maproblems amunawo but you some cf too Because ndiye mumwe wacho vanhu vasina kukubhadhara iyeyu. Uda uda uda uda uda kuudza zvekutaura. Akauya kuinbox kwangu nezuro chipasi paWhatsApp. Zvikanzi nekoma adi kutaura nezvaRadix ngo Rasta mosiyana nini. Because Radix akusenzera ke chipasi wachona. Uda kuti tinyarare chipasi. Chipasi kana 20,000 times ndotaura nezvako. It's high time vanhu vachikudza chokwadi mudare iwewe. Uri mbavha. mageto mayuti mangani chauchatamunoto vafana mumwe akabva kwamutare mumwe akabva kubulawayo muka vanhu vari kubva kwakasiyana siyana siyana vobhadhara mari dzekurejista munhu anongoimbiswa one second obva adzingwa pastage orai kana hamuona ana british go talent ere mamaprogram anoitwa munhu anoimbiswa one minute british go talent munhu anosika onyatsonzwika onyatsonzwika kuti ari kuti chii kana vanhu achizojaja uzojaja anyatsonzwika kwete munhu anonge patwo malines wotona munhu atobviswa pachiprogramu chako sha chipas isinokuudza chokwadi gone are the days ekuti mine musingaudzwe chokwadi inini mukoma ndinokuudza chokwadi patison patison patison ndokuudza chokwadi patison uya unyore mazicomposition ako ari kunyora magroup uchitoelaziyo efield artist ame field artist pandakapedzisira ingwani binocular yacho yandimuridzi inongotambwa naizvozvo zvandakagadzira kudhara corruption inogoridzwa kupwo rege dzangu haukwanisa kudzipromota chipasi uri mudiki kwadziri dzangu dzinotaura nyaya yecorruption unenge uchiitwa kunzi vanhu corruption because iyoyo uri mumazviri izvo zvokuti unongo chivhara vana vadiki its part of corruption zvinhu zvacho zvaunenge uchiita saka unotongo nditi failed artist because haufa wakapromota music yangu because ihombe kwauri Rege dzangu dzombe kwaura. Ini I need an international promoter kwete uno promoter mbakumba man. Tora mwana promoter mbakumba. Rege dzangu dzihombe kwauri. Saka zvino ndotoshaya mwana notodzi promoter kwa Africa. Boza havadzinzwisise kuti ndoda kuita sei. Dzihombe kwa kwauri dzihombe sterek chipas. I'm not a failed artist. Corruption ingwana yakanoureka nobuda pa BBC. Iwe wakambotaurwa pa BBC chipas. kaunongotaura kumbare nemageto youth acho anongotivhara ndokwaunopera uchitaurwa iko wambotaura pabbc kana pachannel pachannel 24 chinzi music yako hairidzwe kuzimbabwe nekuti ine zvepolitics mukati wakambotaurwa ukaona munhu anongotaurwa izvozvo chete ndakutozikanwa muworld ndine ndichitoketwa muworld kwete zvako zvokupenga zvaunongochitaura manchipazi iwewo uchipromota mbakumba wobira futi wabva kupromota mbakumba wobira futi vanhu vacho wotanga wonyora zvemakomboseni zvako hey let's your failed artist chinonzi failed chi kwenu chinonzi failed chi chinombonzi failed chamune muchiti failed ipapa ndikada kungobudisa ngoda kungotsvaga maartist angu chaiko ane mbiri ndongotsvaga fanhu ane mbiri kwakutongorowa marekodzi nawo vanhu vatotanga totaura futi zvinombonetsera zvitori two minutes izvo ngotsvaga ivo ana maloti akuti maloti korasi iyo ndiye ari kupisa worova apa indorova zvatopera izvo takutorira futi sha usada kutaurisa nebasa mani iwewe wandikunzi usada kutaurisa nebasa chipasi vapfana vangani kuwa kuchema neiweyo neshowo yako iwo hauzvioni asi unotanga kuzvidefenda nokuzvisendera vanhu mamonya ha ah, gone are the days mudara gone are the days munotyisidzira ivava vamunotyisidzira hatitye chero pakauya vanhu vekuchipa zipromotion vano vari 7000 panapa tokupindurai get away mani patson